محمد علی مصطفی دا ایمان ہے محمد میرے دی بڑی اعلی شان ہے ایویں محمد علی مصطفی دا ایمان ہے ہاں محمد میرے دی بڑی اعلی شان ہے ہاں دھرتی دے اتے قدم جان ٹکایا بے زور دھرتی دے وچ زور آیا ہوں نبیاں پیغمبراں دا سردار سونا ہوں غریباں یتیماں دا غم خار سوہنڑا نازک ماں اودے تے ایویں نی مویا اودے جوڑ دا نی کوئی دنیا تے ہویا دوڑا ہے کہ تینوں میرے جائے سجن ہزاراں ہن میتھے تویاں دا بس دم ہک کئی تینوں ہور کناں دیاں سکاں ہن مینوں تئیں سرکار دی سک ای تے گلاں رکھیاں کیتیاں جند جیوی پائے ویندی پیار اچ پھک ای مارے نہ کر تیر وے تکیاں دے نازک دی جند نازک ای لیک میرے دل نوں چیر کے ویکھ سجن تیرے ناں دا لفظ تحریر ہوسی میرے نازک شیشے سینے وچ تیرے ناں دا واضح تیر ہوسی میری ہر لمحہ میری ہر دھڑکن یار تیری جاگیر ہوسی۔ آغاز شاکر دا تیتھوں ہے تیرے ناں دے نال آخیر ہوسی۔ کہ بن جوگیر اٹھے ہوئے دلبر دی ونج گلی اچ مجمع لایا۔ بن جوگی رٹھے ہوئے دلبر دی ونج گلی اچ مجمع لایا ونو وند ہے نازک سپاں دا لوکاں نوں شغل وکھایا۔ تے اونوں بین دے راہیں رو رو کے ڈکھی دل دا حال سنڑایا ایڈا ظالم او دل پتھر ہا دروازیوں باہر نہ آیا۔ آندا اک ڈٹا خوب تماشا جوگی دا ہس سپاں توں ڈھیر قبیلہ میں پچھیا لڑ سپ ونجے اوندے بچنڑ دا کیہڑا حیلہ کر پیار دے نال او ڈنگ جاوے بنڑ ویندے نے سجنڑ وسیلہ جینوں عابد لڑ انسان ونجے ہوندا سپاں توں ڈھیر زریلہ۔ کہ تیری دید لئی مینوں سو رب دی تیرے شہر اچ جدا نہ ویندا ہے ہاں۔ سارے شہر دیاں وچ گلیاں دے دیدار خیرات پنیندا ہے ہاں۔ تے مینوں نازک سب کچھ بھل ویندا ہے ہاں۔ تیرا مکھڑا جدان وکھیندا ہے معمول مطابق اکھ تھک کے شامی کاسا بھن چھڑیندا ہے۔ کہ میرے ہتھ وچ کاسا حسرت دا تیرے شہر دی روز گدا کرنی۔ رانا ادھی ادھی رات تئیں وچ گلیاں دے اساں پوری یار وفا کرنی اساں ہر ہک بوئے اتے لازمی رک ونجنا ہر ہک نوں ڈھیر دعا کرنی تساں لتھے ہوئے طاق ولا چھڈنے جدوں مائے مسکین صدا کرنی۔ آہدا اے کہ مک تیل ونجے جد ڈیویاں چوں نئیں ولدیاں سکیاں بتاں۔ ایویں۔ مک تیل ونجے جد ڈیویاں چوں نئیں ولدیاں سکیاں بتاں۔ ہووے عقل تھریڑی جس ویلے نئیں لگدیاں چنگیاں متاں۔ او چھک رہی نئیں سکیاں سوڑیاں دی۔ ہو گئیاں ہن پتلیاں او رتاں بھر ونجن امین جداں اے رے وت کداݨ کھلوندیاں چھتاں۔ کہ تیتھوں کلیاں جدوں نبھدی نئیں دس ویتھوں کیڑھے پیچ تے گھتاں اے کوٹھے درد کھلوندن یاریاں تے لکھ ہوون پکیاں چھتاں پرواہ نئیں نت لتڑیندا رہو اکھیاں تے ڈیہہ پیا لتاں میں جو پاگل ہاں تیرے نال ونجا کے ساری زندگی روندا وتاں۔ واہ بھائی واہ۔